Tu cerita pemajuk baru ti beri nama Aku Kelalu Laut Betemu Sulu. Jam, Akai, lelak amai aku gawa seri tu. Nyadi surat nama tu. Anak ke bacha dulu surat tu. Jaku surat Diana diberi ngeja. Hai Jia nuan ulih tadai. Aku tu Diana pangan nuan suba. Ku sekula tang ati enda gempang madah ke pekara ke amai ngagai nuan. Aku deka melah pinang pegila ke kereja Katolik. Aku ngarap nuan jia meda nadai petah ati ketegal aku deka melah pinang ba kereja Katolik malah pegila. Nuan jia tau datai ja au. Diana. Pangan aku mai sekula suba ba singket tu seman ka melepa ina malam pengila ngenang pan diana bejaku ketul kiya amai nuan ka ka aku. Aku sik ka dep ke nuan diana nadai ku inu bukai nuan tu seman ke taja datai jemah ila aku sama ampai ngante nuan jam aku pan sama sik ngante nuan diana belama-lama jam Nama meh nasib aku deka jadi ngundi anak mayuh meh ai penguji daripada petara arak aku ulih meda ngeruti lantang bala penila. Irau meh aku ke meliah pinang ngundi anak bala penila. Amai datai ji meh bala penila sanggup deka meda aku meliah pinang leba aku ke nadai peda ati ke iya. Ti ambai aku ke ngena kerja dulu ambi ke bisi duit. Siapa mene ngena kerja deh tu. Udah ku ngena kerja pa kedai. Kedai ditu, aku ke meda sida peresa ais pinggan nuan dulu. Aku nadai ngambi peresa ais pinggan laban. Aku nadai sekula suba. Ba kedai aku nadai guna orang enda pandai sekula semina orang bisi degree aja. Tau ke gau ba kedai aku, aku ke ngarap kerja pan. Meri pekara ngagai ku ti ngajar meh orang tanda bisi pemandai sekula makin sampai aja meh. Moh peda enggau meh seguna nama orang pandai benci meda kami ke merinsa tu idup ba dunya tu aku semina ke meh keja aja. Semalam udah pina ke kerja ke Kellit. Mengah pina di anang Steven. Diana amat jam empai datai datai. Kini pun aja enda tau. Ooh enda raun aku enda dapat kereja katolik enda meh pinang Diana ngan Steven. Nama ati aku belajar aku amai manah tau diri berimbai ngan Diana. Peda je nemu jalai bekereja ditu. Lebuh nya ukai tadi bisi orang meh meda pinang bekereja tu. Sapa enda mahu orang meda pinang bekereja enda. Diana enggau Steven. Oh baru aku ingat Diana enggau Steven ke meda pinang bekereja tu sik udah ambih tadi. Sayau meh ku udah laun datai bekereja tadi. Ka nan jamai. Nuan anang mayar rumah tu lima bulan kami deka nutuk rumah nuan. Kati enggau rumah tu kaleng. Rumah tu rumah anak jambai enda agi guna. Kati enggau tanah. Awak kah tanah nya ngambi jambai tindup atas tanah dia. Kaleng. Ti ngagai aku senda jambai baka nya. Kapa ne sida iya. Anih panai sekula patut kitai ngaga baka nya. Magang jugis jai kaleng tu siga amu ka duit ja. Dalam pala semina ke duit cha bisi. Akai bajak mei enda dara nya ti kumbai ti kumbai meh bias nya tade. Tu ni pan meh ringat anak ke ngunte indu ba indu tuai orang deh. Andai ku ngunte indu tuai orang je nya nama indu nya. Nya sapa sapa ngante deh diri ke diri cha. Ulih ku nemu sapa nama nuan. Ku Suzy, Baru abis meli banan aku lalu nama. Ke ngangkat aku ke ngangkat lawa pan suah. Jani, sigi manah nyadi ke lawa nya. Nama kami nadai makai ke sebut nuan tadi. Aram tau aku pulih ke rumah diatu. Suzy ti bisi pangan aku ari suba sigi nadai pangan ku. Aku pun sama nadai pangan ari suba. Tu ni lek ti. Tu ningo mintis anang laya ketegal aku ka mula aku ke menda pengelandik seduai dek nemu puntau. Tu baru aku ngembi seduai dek nyadi ke bi nyadi ke pangan. Ukai dek aja nemu puntau enti ku penuh panjai siyu ulun satu puntau ulun satu tau ke mabu ngirup bala ruai aja lalu bekuntau. Baka meh nadai kala aku meda ulah nuan ba peruh panjai. Heh semening pala aku ninga seduai te asai ke diau peruh panjai. Mimpi ja mimpi jambai benung tino ingat ke jaku ngenang apai indai ke suba. Jambai. Nadai apai milah anak pandai sekula tauka nadai pandai sekula. Apai jamai apai ke meri tanah ungkup nuan jamai. Nemu apai enggai meri tanah enggai nyadi bukai sida pandai sida meh bulih tanah kai aku. Jamai nadai apai ti ka meri tanah nyadi bukai nuan jamai. Kati aku ke mengena gawa nai betemu enggau ayat saloi. Kati ke betemu enggau ayat saloi nai. Nya neh selalu nih pantun ayat saloi ba ke tu. Ba ke tu munyi iya. Bungai duri jari bedarah, siku indu labuh dalam parit, ketegal ngiga laki ke nyadi sulu. Enda nemu iya ti indu begulai enggau tai mayau baka nembitak. Ari udah siang enda nemu iya. Udah laut enda tai gawa pun ku iya. Uchung maya munyi pantun nya. Ila jam ai salau bisi bedua ke menu itit enggau jani. Ti apai pantun enggau kinai nuan suba ka tok. Ilut dara ba agi udah besai agi ngirit ai tusu dalam muto nembiak mit. Hahaha nya baru lucu pantun ari ai salau ita deh. Apo, jambai tu nih, enda ngali ka atas tanah tu. Nuan enggau nama ngega dek datai pa kitu minta ampun jambai enggau baba ku marik udah jai ke nuan jambai nama nama sari tu baru nuan ke minta ampun enggau aku tinggal jambai ka lah enda siga amu ke duai ka nadai tu bukai dalam pala ena. Ti pan sama abau aku nadai amu matak ke duit cha. Udah ke nya abau ku temu ai Sarui nulung iya bejual ke manuk iti enggau jani. Sulu nemu enggau dei aku ke meda berita ba TV mung tai empa berita dia. Siko lagi accident baru pulai ari gereja ke teli sapa nama nama iya Jem nya kaban ku ne Jem. Nama nuan liau ja. Patut meh ati ku nadai nya mai meh pulai da ja. Ingat ja ku chem. Chem amai dek ka ka aku. Aku sik ke nuan nyana. Nuan chem aku ke ngambek nuan nyadi ke pangan dek. Amai meh nya diana kumbai aku bula bala kaban tandai. Ti rumah nya selalu aba jambai bisi dia bisi nya selalu kati ka nemu ai selalu bisi jambai. Abang duduk patas tanah tu lok. Ti nitih pantun ko titih ja abang. Bungai duri jari yu bedarah siko inu laban nang parit ketegal ngiga laki nyadi ke sulu nak nemu iya tino begulai tai mayau baka novita ari udah seia nak nemu iya udah lalu datai ke gawa ku opia amai bisi ne sapa nya datai ke rumah ku tu ke meli jani ke mene iku itit tu ai saja aku tu jambai baka kala menda aja ai selalu tu aku tu jambai ai tu aku tu aku tu nya bisi nama jambai baru aku nemu jambai naan nya menyadi aku diri empu. Jambai, Nama ae saloi lucu amai? Ae saloi sigi lucu abau. Jambai, Ye apai indai dei. Aku aku uhh ae saloi pun mudai. Aku nemu apai indai nuan udah nadai jambai. Orang tua orang betama jambai enggau abau. Ti rumah susi, Seduai ti entis ngetu ni udah abih makai tu agi. Ku ke menda sedulip ku entau dulu menti sunyi. Ulih aja aku pun aku tau ku entau deh tu. Ti tunip ku entau pan ulih meh ulih meh aku ku entau ge. Tu dua sedulik meh jadi pangan ku. Kes bula ke mensia mayuh. Jacob, Gilai, nama deh nadai mayar kereta. Maya agi nuan ke mayar kereta, aku nadai bisi duit diatu. Gilai, Aku engka ngasuh nuan mayar diatu. Beri aku sepuluh ribu ringgit. Aku au aku ngirum duit ngagai nuan diatu. Sepuluh ribu ringgit diatu ngagai nuan Jacob. Cukup terima kasih. Telephone lalu telefon bala kaban nya ke nama Penny. Kaban nya ga ba bank. Hello Penny, bisi orang lelaki ari bank nuan tadi betelefon aku nan deh mayar kereta. Siapa nama lelaki nya? Jacob. Anang wei, enti ku ngancak dalam sistem tu. Silai ngapa duit ke minta sepuluh ribu ringgit. Ke ke minta sepuluh ring puluh ribu ringgit asai ko ti tu kena pula ji lai manah agi nuan ga laporan ngagai opis polis. Akai palui amai ulih kena pula ke orang. Uni pengawa tok nya. Opis Polis Kota Semarahan Kuching. Ok lah. Aku nganga siti laporan pengerenyau duit aku. Selamat pagi. Timbo, ke nganga laporan nama? Aku kena bala siko laki ke nama Jacob. Iya nama, iya meda aku nanda mayar kereta sepuluh ribu ringgit. Bapa dua ti pinta sepuluh ribu ringgit. Agi aku manah ke bala raban polis ke bukai. Terima kasih sama jilai arap nuan semampai nulung kami. Galan. Kini mensia tu aku ngiga abau ba rompat ba rumah jamai nan agi guna dia. Dia anak ka temu hoo seduai deh bejalai nya bisi enda abang aku abau. Siapa laki nya kitai nadai ngelala iya. Au meh kitai nadai kala menda iya. Kai kelala pai kada orang gila sida meh orang gila meh enda pis meh bangka sida tu mega amai ke laut sumong ke sumong ngadah kaya ukai kaya anak kaya ukai ka bejalai kaki ti rumah ti anang mesti ba aku ka betemu Jem meh ku bede ku betemu Jem Steven. Baik aku meh sepita meh dek aku meh sepita jem nya kaban aku meh sekula deh suba au ti anak kitai meh sepita ditu ji sepita kota semara hai jem mani aku tu diana enggau laki aku bisi datai sekali steven sien pan mei ngak aku tu laki diana. Sapa deh aku Diana kaban meh sekula nuan. Sibet aku to laki ngagai Diana kaban nuan. Diana ngagai kaban nuan meh sekula. Aku semina ulih ingat pulai gereja aja tutup ita seduai ti to kaban jem au kami duai kaban jem meh to. Aku to laki ngagai Diana nya meh kaban. Jem begulai sekula tu ba nutup ita ni apai indai jem. Apai indai jem tu diau pa menua jauh. Tu jem tu pelaba bisi gawa pa kuching nutup ita jem tu semina ne nadai ulih ingat utai ke mimit ja enti aja dalam dua bulan tu. Terima kasih nutup ita. Udah dua bulan kiang lalu gerai dia enda kiang aku tu dia enda mung berita Steven pan menda mung berita nuan kiang nama aku Steven laki enggai dia enda kiang dik dia enda. Aku meh Diana udah nemu laki aku Steven. Udah ku nemu nama laki nuan tu Steven. Steven pan ti deh deh nemu nemu aku manah meh ena akai lujur meh su dua deh Diana ngan Steven. Kan abau tu pengawa deh begulai ngujam mbai deh enda guna deh. Kalam perani ke meda madah ke deka nadai guna. Ayat selalu bisi orang madah aku nadai guna. Apa aku mayar gaji dei abau. Aku siti udah badu gawa engu nuan. Kala laban nuan jai amai. Ayat selalu ko kala kalang berani nuan madah anak menyadi ko jambai tu nadai guna. Kalang oh apai tuai gila. Ayat selalu kalang legi nuan madah ko kuliah ti roh panjai menti sema tuni. Nitih kitai udah datai ba orang panjai asai amai kitai udah udah ketemu orang panjai pejah mai kitai bejalai kaki ari ari pagi tadek entok ke lemai datai ke rumah panjai udah bau peluh tubuh kitai baka nyau bau bangkai au meh tu ni aku bisi menda laki ku nama Jacob mene ngirup ke kedai diatu pegawai polis. pegawai polis Oliver pan meri arahan ngagai Nene, Aku ngasuh nuan serebu kedai nya diatu mega lalu tangkap aku. Pegawai polis Nene pan, Au tuan Oliver ngaga kereja pengawa ti asuh nuan diatu. Terima kasih tau ku sampai nangkap. Pegawai polis Nene cakap, Kami deka nangkap nuan laban nuan ngaga perkara bula ngagai mensia mayuh. Nama salah aku? Tengok nuan laban nuan udah bula ke jilai manah iya nadai maya kereta sepuluh ribu ringgit Malaysia diatu kami kena ngkap nuan tang ka aja meh aku aku besalah.